קענט איר אביסל פאר מיר אינפארמירן וועגן אייער צוגאנג, ווייל ס'איז זייער אינטערעסאנט, ספעציעל אייער באנוץ פון קאמפיוטערס, ספעציעל דעם אינטערנעט און גוגל, בפרט גוגל בוקס פאר אייער פארש ארבעט. יא, איך קען נאך זאגן, אין דער אמת'ן איז עס זייער א פראקטישע ארבעט, איך ווייס נישט אויב מען מעג זי אנרופן זייער ערנסטע פארישע ארבעט, נאר פשוט איך האב, ווען איך האב אויסגעקליבן די טעמע סטרוקטור פון אידישן וואקאבולאר, האב איך זיך דערנאך ארומגעזען אז איך האב נישט אזא מין קלארע פארשטעלונג וואס מען דארף דא טון, און איך האב מיר געטראכט אז דאס בעסטע וועט זיין ווייזן אסאך מוסטערן פון יעדע רעפארעם פון יעדן געבוי פון אידישע ווערטער, יא, אסאך מוסטערן פון אזא און אזא סובסטאנטיוון סטרוקטור, פון אזא און אזא ווערבן סטרוקטור, אז מען זאל זיך נישט באנוגענען בלויז מיט דוגמאות נאר מען זאל זעהן מיט דעם אנקלייב פון די ווערטער זאל מען ממש בעסער אפשאצן וואס עס איז די אנדערשקייט אינעם געבוי פון אזא גרופע פון אזא גרופע און שוין פאר איינוועגס רעדן וועגן באטייט און אנדערע טשיקאווע פרטים פון געוויסע ווערטער וואס איך דערמאן און כדי צו האבן די ווערטער אדער אמאל טאקע די טשיקאווע פרטים באנוץ איך זיך מיט פארשידענע מיטלען, קודם כל זוך איך אין נו אין מיין אייגענעם אידיש פראנצויזישן ווערטער בוך, איר ווייסט דאך אז מיט א קאמפיוטער קען מען זיך אן עצה געבן צו זוכן אזעלכע אנהייבן פון ווערטער, אזעלכע ענדונגען פון ווערטער, פארשידענע פּרטים וואָס דערלויבן צו גרופּירן די ווערטער לויט זייער געבוי, און דאָס איז איינס. איך טו די זעלבע זאַך איבער אַ ריי ליטעראַרישע טעקסטן וואָס כ'האָב זיי אין גאַנג פון יאָרן אַריינגעקלאַפּט אינעם קאָמפּיוטער. איז נישט אַלעמאָל איז עס אַזוי גרינג צו טאָן, אָבער אויב מ'טוט טראכט אביסל אריין, קען מען זיך קליגן און געפינען דעם אופן ווי דורכצוהאקערן גאנצע טעקסטן אויף צו געפינען פרטים וועגן פארשידענע ווערטער, אויף צו גרופירן ווערטער וואס האבן דעם זעלבן געבוי, אדער אויספרואוון ווי עס איז מיטן גראמאטישן מין פון ווערטער. איר האט אוודאי געמערקט אז אויפן קורס קומט מיר אויס גאנץ אפט אנצוווייזן אז דער גראמאטישער מין וואס מיר, די יידיש-לערערס און די יידיש-לעקסיקאגראפן, רעקאמענדירן אויף אונזערע לעקציעס און מיט אונזערע ווערטערביכער, איז לאו דווקא דער וואס פרעדאמינירט ביי די שרייבער, וועלכע האבן מן הסתם אפגעשפיגלט אויך דאס וואס האט פרעדאמינירט ביי די רעדער פון דער שפראך, דאס הייסט, אז ס'איז וויכטיג אונטערצושיידן צווישן א רעקאמענדאציע וואס צילט צו סטאנדארדיזירן די שפראך, וואס דאס איז זייער א וואוילער און א לעגיטימער צוועק אויב מ'וויל, אבער זען דעם אונטערשייד צווישן דעם און די ווירקליכע שפראך אזוי ווי מ'האט זי געשריבן און אויף וויפיל איך געדענק און אנדערע געדענקען אזוי ווי מען האט זיך גערעדט צווישן עולם וואס האט באנוצט אידיש אן קיין שום נארמאטיווער כוונה. און דאס סאמע נייעסטע מיטל מיט וועלכן איך באנוץ זיך איז טאקע גוגל ביכער און נאך אנדערע עקספערימענטאלע מעטאדן פאר טעקסט דערקענונג וואס זענען דערווייל טאקע אין א עקספערימענטאלן שטאפל און קיין סאך קען איך וועגן זיי נאכנישט דערציילן אבער איך הייב זיך אן באנוצן אויך מיט דעם, דער פרינציפ איז דער זעלבער יא, גוגל בוקס אדער גוגל ביכער האט מיט א סיסטעם פון טעקסטן דערקענונג, וואס איז נאך זייער ווייט פון פולקאמענקייט, האבן זיי דורכגעאקערט אסאך הונדערטער, מן הסתם טויזנטער, אידישע ביכער און אויך פעריאדישע פובליקאציעס, למשל די גאלדענע קעט, די צוקונפט, אידישע קולטור, סאוועטיש היימלאנד, זעט מען אז מען האט זיי דארטן דורכסקאנירט און דאס הייסט, און אוודאי זייער אסאך ביכער ממש, און דאס הייסט אז ווען מען זוכט ווערטער דארטן האט מען גרויסע שאנסן צו געפינען אסאך, אי וועגן זייער באטייט, אי וועגן דער צייט ווען מען האט זיי אנגעהויבן נוצן אדער ווען מען האט זיי צום אפטסטן גענוצט, ווייל דאס איז אויך וויכטיג ווען א ווארט איז געקומען אין באנוץ ווען ס'האט אנגעהויבן צו ווערן פאפולער, אוודאי זענען דא א מאסע ווערטער וואס זענען אלעמאל געווען אין די שפראך און מיר קענען נישט דאטירן, דורך גוגל בוקס און דורך די אנדערע מיטלן קענען מיר נישט דאטירן א ווארט וואס שטאמט פון אכצענטן יאר הונדערט, דאס קענען מיר זיך משער זיין אדער דאס וויסן פון די ביכער וואס מיר אליין האבן געלייענט, אבער מ'קען בפירוש דאטירן דעם אנהייב באנוץ פון מאדערנערע ווערטער, און ס'איז פארט אינטערעסאנט צו וויסן צי א ווארט, א ניי-שאפונג, איז אריין אין באנוץ אין טויזנט נײַן הונדערט נײַן אדער אין טויזנט נײַן הונדערט זיבעצן, אדער גאר צווישן ביידע מלחמות, און אוודאי איז אינטערעסאנט צו וויסן וואס איז דער גורל פון די סאמע נייעסטע נעאלאגיזמען די וואס זענען פארגעלייגט געווארן אין די זעכציגער און זיבעציגער יארן, און זען צי עפעס פון דעם האט זיך אנגענומען און אין וואס פאר א מאס עס האט זיך אנגענומען צווישן די באנוצערס פון דער שפראך, איז דאס דאס איז די ארבעט, און דער אמת איז אז זי פאדערט צופיל צייט, ווייל די טעקסט דערקענונג סיסטעמען זענען נאך נישט אזוי שלימות'דיג, און מען טאפט אפט מאל אין דער פינסטער. אבער איך געפין פאקטן וואס זענען, איר אליין האט געזאגט, און איך בין געוואלדיג צופרידן דאס צו הערן, וואס זענען אמאל בלויז טשיקאווע און אמאל ממש באלערנדיג און אינטערעסאנט, און איך בין נאכנישט זייער צופרידן פון דעם אלעם וואס איך באווייז איינצוארדענען און סיסטעמאטיזירן, אבער דערווייל האלט עס אין אזא שטאפל און איך בין כ'בין פשוט, כ'האב כ'האב הנאה וואס א גרופע מענטשן וואס פאראינטערעסירן זיך באמת מיט אידיש ווילן נאכפאלגן די דאזיגע לעקציעס און קריגן די דאזיגע דערווייליגע אויספירן מיינע. פאר דעם צוהערער וואס אינטערעסירט זיך אין דעם, קענט איר געבן א ביישפיל פון א זוך וואס איר האט געהאט, א פראבלעם וואס איר האט געוואלט לעזן וואס איר האט געטון מיט גוגל בוקס? יא יא יא אוואדי און מ'קען איך ניץ עס טאג טעגליך אוואדי ווען מ'זוכט א ביישפיל געדענקט מען נישט דעם בעסטן קודם כל געדענק איך א דורכפאל דאס האב איך געהאט שוין מיט אפאר יאר צוריק ווען איך האב אנגעהויבן באניצן האב איך געהאט מיט שמעון נויבערג אין א אינטערעסאנטן שמועס שמעון נויבערג איז פראפעסאר פון אלט אידישער און פון ניי אידישער ליטעראטור אין טרירער אוניווערסיטעט אין דייטשלאנד און ער איז פון די גוטע קענערס פון דער שפראך און פון די גוטע פארשער, אויך א לעקסיקאגראף, איז האבן מיר געשמועסט וועגן דעם צי ס'איז מעגליך אז דאס ווארט פאן וואס קומט אוודאי פון פויליש, איר ווייסט דאך די די פוילישע פאניס, די פוילישע פריצים, די פוילישע אריסטאקראטן, צי ס'איז מעגליך אז ס'זאל האבן, אחוץ די מערצאל פארעם פאניס, צו ס'איז מעגליך אז זיי לאדן אויך א מערצאל פארום פאנען, ווייל אין אויבערג האט זיך געהאט אנגעשטויסן איינמאל אויף אזא מין רבים פון פאן, אבער אין א גראם פאזיציע, און מיר ווייסן אז צוליב א גראם קען א אידישער שרייבער אפטאן גיי ווייס וואס, איז האט מען זיך געפרעגט צי דאס עקזיסטירט, און דא האבן מיר געזען א גרויסע באגרעניצונג פון די טעקסט דערקענונג מיטלען וואס זענען פאראן ביז איצטער, אויך די שפעטערדיגע וואס מען עקספערימענטירט, און דאס איז אז ביי זיי איז נישטא קיין נקודות, און אן די נקודות איז זייער שווער עפעס צו דערגיין, ווייל א פ' און א פ' איז אלס איינס, א קמץ א', א שטומער א', א פסח א' איז אלס איינס, און דאס מיינט אז אויב מען וויל זען אויב ס'איז דא פנים, וואלט מען געדארפט דורכאקערן טויזנטער און טויזנטער ציטאטן מיט פנים און מיט פנים. יא. איז עס א מעשה און א ניק, דאס קען מען נישט טון, סיידן מען האט באמת גארנישט וואס צו טון אין משך פון לאנגע וואכן, אבער אז נישט איז עס אן אוממעגליכע שליחות, און דאס אונז האט נישט געהאלפן, יא מיר האבן זיך געקליגט, ווייל די חכמה באשטייט אין געפינען א ווערטער קאמבינאציע וואס פארקלענערט דעם אויסוואל, יא אז מען זאל נישט האבן צו טון מיט טויזנטער און אויך נישט מיט קיין הונדערטער, נאר מען זאל פארשמעלערן דעם שטח אין וועלכן מ'זוכט דורך דעם וואס מ'געפינט א ווערטער קאמבינאציע. אבער וואס קען מען טון אז דו שרייבסט פוילישע פאנען, באקומען זיך פוילישע פאנען אויך זייער אסאך, איז האבן מיר מוותר געווען אויף דעם נאכזוכן זיך געזאגט אז נו מיר וועלן זיך באַלוגענען מיט די פּאַניס אַזױ װי זײ זענען און מער נישט חושד זײַן אַז ס'קען זײַן אַן אַלטערנאַטיװ. אָבער אַ סך מאָל יאָ, מען דאַרף געפֿינען די נײטיקע װערטער-קאָמבינאַציע. קודם כּל, אַז מע זוכט דער עיקר אױף גוגל-ביכער, דאַרף מען אין זינען האָבן אַזױ װי איר זוכט, איר קלאַפּט אַרײַן א ווארט מיט העברעאישע אותיות, און אזוי אזוי קלאפט מען אריין, אזוי ארבעט מען יא, אבער עס איז א ווארט פון לשון קודש און אפשטאם, וועט איר קריגן די גאנצע אלטע און נייע העברעאישע ליטעראטור און פרעסע אזוי ארום, אז איר וועט זיך נישט קענען פונאנדערקלייבן אין דעם אלעמען, איז דארף מען שטענדיג זיך קריגן און זוכן ביי זיך אין קאפ א מעגליכע קאמבינאציע פון דעם לשון קודש'ן ווארט מיט נישט לשון קודש'ע ווערטער, כדי די זוך סיסטעם זאל איך בלויז ארויסווארפן ציטאטן אויף אידיש און נישט די געוואלדיגע צאל ציטאטן אויף העברעיש, ס'איז דא אסאך מער סקאנירט מאטריאל אויף העברעיש איידער אויף אידיש, און דעמאלט ווערט עס ווידעראמאל למעשה אן ענק, דאס איז איינע פון די חכמות, אבער מיט אן א שיעור סתם אידישע ווערטער איז דא א פראבלעם פון האמאנימיע, יא? וואס איז פונקט? נו, אז מ'וויל זיך דערמאנען א גוטן ביישפיל קומט נישט, אבער איר פארשטייט אליין אז ס'איז דא, לאמיר זאגן, דאס זעלבע ווארט מיט פסח צוויי יודן און מיט סתם צוויי יודן דאס זעלבע ווארט מיט פסח א' אדער קמץ א' דאס הייסט ס'איז נישט דאס זעלבע ווארט ס'איז האמאגראפן. וועין און וויין. למשל, אט אזוי. איז אויב איר ווילט עפעס אויספרואוון לגבי וועין און וויין, דארפט איר געפינען ווערטער און אויספרואוון ווערטער יא איך ווייס, שארף איר וויין און איר דארפט אינזינען האבן, דער עיקר ביי גוגלען דארפט איר אינזינען האבן צו געבן אלע דעקלינאציע מעגליכקייטן פונעם ווארט איינס נאכן אנדערן, מען דארף אסאך געדולד צו דעם, ווייל אויב איר געפינט איר ווילט האבן וויינען, וויינען און מען גיט אייך וויינען, איז וואס טויגן אייך די וויינען? איז וועט איר שרייבן ביטער וויינען, אבער אויב איר געפינט נישט גענוג מיט ביטער וויינען, וועט איר זיך מטריח זיין און שרייבן ביטער געוויינט, וויינט ביטער, ווייל די דערקען סיסטעם קאניוגירט נישט און דעקלינירט נישט איין עליין, זי דארף מען זאל איר געבן דאס גרייטע, און דעמאלט זוכט זי גאנץ געטריי און גיט אייך זי זוכט גאנץ געטריי, זי איז אויך זי איז זיך אויך גענוג טועה, ווייל אסאך אויסעס האט זי נאך נישט גענוג דערקענט, און זי ווארפט אויך ארויס נישט געשטויגענע ווערטער וואס מען דארף ערשט זען. אבער גוט, ס'איז א ארבעט וואס פאדערט אסאך געדולד, איך האב פארגעלייגט מיינע תלמידים טאקע אייך אויך, צו זוכן און דעמאלט האב איך אייך יא פארגעלייגט געוויסע קורצע פראזעס מיין איך אויף צו געפינען עפעס אין גוגל ביכער. דערווייל איז עס אן אופן זוכן וואס פאדערט צופיל צייט אבער מען אוואנסירט און מען האלט און עקספערימענטירן מיט פונקטליכע די זאכן, עטליכע פארשער זענען איצט אריינגעטון אין פראיעקטן אויף בעסער אויסצולערנען די קאמפיוטערס אז זיי זאלן בעסער דערקענען אידישן שריפט און זיי זאלן בעסער געדענקען וואס זענען די עקוויוועלענטן פון אלטן אויסלייג ביז נייעם און אזוי ווייטער, די די פארשידענע מעגליכע פארמען אויסלייג וואס זענען שכיח אין די אידישע פובליקאציעס, און ביסלעכווייז וועט מען האבן ווירקעוודיגע מכשירים וואס מען וועט זיי קענען שטעלן צו דינסט דעם גאנצן עולם וואס פארשט אידיש, אבער דערווייל איז עס נאך א אביסל א נאכנישט דערגאנגענע סיסטעם.